it-tliet sfidi l-kbar. Mela, l-ewwel sfida naħseb jien hija l-armonija soċjali, il-konvivenza. Malta madix biss abitata mill-Maltin. Mhm. Illum il-ġurnata Jidhirli wieħed minn kull ħamsa min-nies li jgħixu Malta huma immigranti. Uħud minnhom ġew minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea, hemm ħafna, għexieren ta' eluf li ġew minn pajjiżi oħrajn. Uħud minnhom taħt kuntratti ta' impjieg eċċetera, oħrajn immigrazzjoni regolari bi passaporti u visas eċċetera u hemm numru mhux ħażin ukoll ta' nies li jiġu hawnhekk li jiġu bil-baħar. Mm, dawk li insejħulhom mingħajr raġuni immigranti illegali, aħjar ngħidu immigranti irregolari. Ġifieri m'għandhomx il-karti biex jemigraw. M'għaddewx mill-proċessi.
M'għaddewx mill-proċessi. Formali. Mm.
Issa,
Dik waħda, fattur wieħed. Magħha nżid id-densità tal-popolazzjoni li qiegħda toħloq ċerti frictions, tensjonijiet, eċċetera. Mela għandek pluraliżmu etniku, kulturali u reliġjuż. Għandek proporzjon qawwi tal-popolazzjoni li m'għandhomx l-għeruq tagħhom hawnhekk. Għandek settlement patterns, id-distribuzzjoni ta' dawn l-immigranti, li effettivament qed joħolqu ghettos fejn kważi ma ssibx Maltin. Sewwa? U għandek ukoll id-densità tal-popolazzjoni. Ma tmur imkien Malta fejn ma ssibx folla ma wiċċek. Imkien, la fil-kampanja, la ma xatt il-bahar, imkien. Jien naħseb illi jeħtieġ li nsibu mezz kif nevitaw inkwiet kbir fil-pajjiż, jiġifieri t-tip ta' inkwiet li ġieli tfaqqa' l-Ingilterra, ifaqqa' l-Ingilterra, Franza, Ġermanja u postijiet oħrajn, fejn jkollok dawn id-differenzi etniċi, reliġjużi, eċċetera, iwasslu biex jiġri d-demm fit-toroq. S'issa skansajniha għalkemm kien hemm mumenti ta' tensjoni kbira, inċidenti l-Ħamrun, il-Marsa u postijiet oħrajn, imma ma nistgħux ngħidu u le mhu se jiġri xejn hawnhekk paċifiku l-pajjiż. Però jekk qed tirreferi għal mumenti fejn kien hemm din ix-xorta ta' tensjoni ta' nies ta' kulturi differenti minn tagħna, ġeneralment ikunu fil-kultura stess. Ma nafx jekk jiġuni f'moħħi, per eżempju, meta kien hemm dik il-ġlieda u kienu kollha Sirjani, per eżempju, jew kien hemm dik il-ġlieda u kienu kollha Somali. Sissa konflitti ta' ċertu daqs bejn per eżempju nies Maltin u nies minn ċertu.
Lokalitajiet, per eżempju l-Marsa fej il-Maltin qalu aħna għanix iżjed komdi.
Le, dak huwa dak huwa fil-fatt minnu u dik it-tensjoni teżisti u daw il-ghettos li qed issemmi int jiena bħalek jinkwitawni immens kemm għax fil-ghettos ikun hemm speċa din il-mentalità ta' segregazzjoni fejn ma tkunx taf eżatt x'qed jiġri. Kif ukoll inti bħala Malti għall-argument, qed tħares minn barra 'l ġewwa, dak li għalik huwa opak u forsi m'intix tarah, ħa tasal għall-konklużjonijiet tiegħek. Li hu theddida.
Li hu theddida.
Eżatt. Għax ġeneralment il-bniedem qed jaħseb. Hemm fattur ieħor li s'issa qatt ma ssemma'. Huwa dan. Dawn il-mitt elf ruħ li tfaċċaw Malta matul l-aħħar 20 sena, dawn m'għandhomx drittijiet ta' ċittadinanza. ma jistgħux jivvutaw. Mm, il-drittijiet tagħhom huma kondizzjonati u restritti ħafna. Sissa jissaportu imma ulidhom jekk daw jibqgħu Malta u mm. l-biċċa kbira se jibqgħu Malta, ulidhom se jibqgħu kontenti li jissaportu Ħafna, f'ħafna pajjiżi, bħall-Ingilterra, bħal Franza, ma kinux il-ġenerazzjoni li jimigraw, li bdew jaħarqu l-karozzi u jattakkaw il-bini eċċetera, imma l-ulied tagħhom u l-ulied l-ulied, għax jibqgħu aljeni, ma jafu bl-ebda pajjiż ieħor, l-ebda soċjetà oħra, kulma jafu li huma. Imwielda f'soċjetà li mhux tagħhom. Li mhix tagħhom u li ma tridhomx. u li mhix qed ittihom żvog biex jiżviluppaw permezz ta' edukazzjoni, permezz ta' impjiegi dinjitużi, eċċetera. Jiġifieri forsi mhux fi żmieni jinqala' l-inkwiet, imma warajja, 20 sena oħra. Jien naħseb il-problema tal-impjiegi ma sibx ħatkun daqshekk kbira Ma tistax tajt. mill-ottika tiegħi, fis-sens li naħseb. Għalissa le, żgur li le, imma ma tistax tgħid x'se jiġri għaxar snin, ħmistax-il sena, 20 sena oħra. Eh, ma nafx, għandi dettama jena fil-privat li eh, meta tfittex il-talent, biex ta' jena nifem jew inħoss jew jien pjuttost ċert li meta tfittex il-talent u tkun razzist fid-diskriminazzjoni tiegħek ta' min iddaħħal as in as opposed to diskriminatorju fuq il-kapaċitajiet, inti ħa tmur minn taħt fl-aħħar mill-aħħar għax bniedem għax pereżempju jien naf Ażjatiku ma eleġġejt li ma ddaħħlux għax Ażjatiku imma da forsi kompetenti ħafna f'daqqa waħda daħal imur għand il-kompetitur tiegħek u ħemm il-kompetitur tiegħek ħafna iktar ħafna iktar kompetittiv. Veru, imma jekk jekk dawk li huma unskilled, sewwa li qed jaħdmu fil-bini u setturi oħrajn, uliedhom jibqgħu unskilled u l-ekonomija tkun inbidlet u ma jkunx hemm daqshekk xogħol għall-unskilled. Le, hemmhekk hemm problema. U jafu li eh, la ħadu edukazzjoni sura ta' nies, jgħixu fidjar miżerabbli, huma sfruttati, daw xi darba se jirvellaw. U diġà kellna protesti paċifiċi ħafna minn gruppi ta' immigranti li jħossu li huma imwarbin.
Rrid nistaqsik fuq il-relazzjoni bejn il-barranin u l-vot. Ehm, daw il-20% mhm. inti għattajt, mhm. daw ħat minnom għandu vot u il-mistoqsija kif wieħed li jiġi minn barra minn xtutna jakkwista d-dritt għall-vot.
Irid ikun ċittadin biex ikollu l-vot. It's as simple as that. U l-policies ma tantx jagħtu ċittadinanza malajr lil dan nies. Mhux biss hemm ċerti kriterji li jeskludu ħafna nies imma wkoll hemm id-diskrezzjoni wiesgħa ħafna ta' Ministru. Ġifieri jien naf b'nies mill-Unjoni Ewropea, ta' mhux qed ngħid mill-Asja jew mill-Afrika jew l-Amerika Latina, li s-settiljati Malta snin twal iħallsu taxxi they are in every way mhm. excellent residents. Japplikaw għal ċittadinanza u minar ma jingħataw raġuni
250,000 kellhom.
Dik kwestjoni oħra, ux? That's, what, that's the missing piece of that puzzle. Eżatt. Iġi, issa, jekk inti kollok proporzjon qawwi ta' popolazzjoni li huma disenfranchised mingħajr vot, iġifieri li jfisser mhux biss li jistgħu jivvutaw, imma li l-partiti politiċi imorru jfittxu il-vot tagħhom u jagħmlu ċerti wedijiet u jridu bil-fors iwettqu ċerti wedijiet, Iridu jagħtuhom ċertu attenzjoni għax inkella jitilfu l-vot. Dawk in-nies se jibqgħu dejjem imwarrbin. U meta n-nies ikunu imwarrbin fit-tul u jħossu li huma ttrattati inġustament, isiru radikali. iduru jekk m'għandhomx mezzi paċifiċi biex jipprotestaw, biex jinfluwenzaw il-politika, iduru għall-vjolenza.
Mela, tlaqna?